Китапка мәхәббәтне ничектер әти уятты. Каникулларда китаплар укырга бирәләр бит миңа шул. Шуннан берәр нәрсә алып укырга кушкан иде инде ул. Ягъни аның ул китап буенча фильмдагын төшерелгән инде кыска гына 4 сериялы дип әйтик. Шигырь конкурсы бар иде анда мәктәптә. Шунда катнашып инде яраткан кеше дип монда ярар э, якын дусларны да әйтсәк былай шулай бит якын дуслар китап укый торган дуслар бар мусаң алар сөйләшкән дә юк китаплары турында алар нинди китап укыйлар алар сәлам мин нияз э, мин тараф төркеме әхеле э, шулай ук шигърият белән кызыксынам һәм гомумән татарча шундый селкенешләр миңа кызык Беренче сорау. Башлап карыйк. Иң яхшы фикшн китап дигән. Мин гадәттә фикшн укымыйм шикелле. Күбрәк нон-фикшн белән инде шундыйрак. Мәгәр әйдә бу сорау торып торсын, хәй киләсен, бәлки минем башка килер. Киләсе сорауны алам мин. Иң яхшы шигырьләр китабы. Э, монда мин Мөдәрис Әгълямны әйтеп китәсе килә. мәсәлән, аның шундый җыентыгы бар, э, кан тамырын кистем дип атала, яки, ну, гомумән, төрле-төрле аның дәверләрдә язылган шигырьләрен уксагыз, үзегезгә кызыклы мәгълүмат табырсыз дип уйлыйм. Өченчесе, иң куркыныч китап. Иң куркыныч китап, э, ну, бәлки кечкенә вакытта укыган берәр куркыныч әкият булырга мөмкин инде. Болай хәзер генә җавап бирергә андый бу сорауга җавап әлегә юк. Кайсы китапны укыгач, сез йоклый алмыйча яттыгыз? Гомумән, китапны укыгач, ул синең мин я йокыга китәм, мин йокыга китсәм, анда ул теге төшкә кайбер эпизодлары керә һәм шушы реаль тормыш белән буталып килә инде ул. Җүнле китап булса, я шундый гына кызыклы китап булса, инде ул барыбер дә генә анда теге, ну, шундук йоклап китәп Китеп булмаска мөмкин инде. Андый сыйфаты бар яхшы китапларның. Иң кызык китап, минем тормышта булган иң кызык китап. Мәйдәгез, монда мин әйтәм, э, Рөстәм маҗаралары, э, Гадел Кутой дип әйтик инде. Шушы бу сорауга имә җавапны. Так, юклар алдыннан бала чакта сезгә нинди китап укыйлар иде? Кичкенә чакта миңа китап түгел. Э, мин истә калган э, Дәвани белән шундый э, ятканда Дәвани миңа догалар өйрәтә инде. Иң яхшы нон-фикшн. Әйдә бу фикшн нон-фикшннар белән буларны калдырып торыйк. Хәр китапханәдә булган булырга тиешле китап. Гаилә монсы булсын, бәрә балалар өчен дип әйтик. Балалар өчен кызыклы. Ярар, әлифба булсын инде, иң гади җавап, әлифба. Яраткан китабың, яраткан китап. Юхан Харстад дигән язучы, язучы ул Норвег һәм аның шундый кая син хәзер дигән китабы. Ягъни аның ул китап буенча фильм дагын төшерелгән инде кыска гына дүрт серияле дип әйтик. Әмма фильмы алай ук теге тулы түгел, ә менә китабы Фарер утраулары турында шундый бер ил бар. Э, шундый бер илнең автономиясе инде тик. Менә безнең мәсәлән Татарстан шикелле. Рәсәй эчендә, анда да гына Дания эчендә шундый Фарер үз телләре, үз әләмнәре. Менә шундый утраулар. Бу китап, монда китапны әйтергә кирәк, э, ниндидер бер шундый аерым Ә менә мин ничектер кечкенә чакта теге кечкенә түгел, инде мәктәптә укыганда инде 8 нче сыйныфлар булдымы икән, шигырь конкурсы бар иде анда мәктәптә, шунда катнашып инде, шул бәйгедә бер өченче урын алдымы икән соң, миңа Габдулла Тукайның җыентыгы, шуның бер өлешен бүләк иткәннәр иде. Кем анда шул ук анда беренче урын алды, аңа инде ике өлешен бүләген. Шул вакытта минем аласы килеп калган иде менә шул. Җыентыкны да инде бергә. Ә хәзер ул милли китапханәдә бар, аны килеп укырга мөмкин. Кайсы яхшы китап турында бик аз кеше белә. Миңа калса, мин әйтергәм Ибраһим Салаховның э, Тайгак кичү, ягъни ул русчанда э, Колымские рассказы була инде. Бу китапны укысаң, ничек менә кешенең михнәтен тоясың, кеше, кеше язмышлары, җимерелгән кеше язмышлары дигән. Ни хакта дип әйтик инде. Һәм безнең өчен бик, безнең ил өчен менә бу бик актуаль. Иң матур, иң матур иллюстрацияләр булган китап. Ну менә э, Миләүшә, Миләүшә Гафурова мәсәлән, мәсәлән, шундый китап чыгарган иде. Әкият язган да инде чыгарган шундый китап. Анда иллюстрацияләрен күргәч, миңа Ошаган иде ул иллюстрацияләр инде. Ике кыз турында е берсе югары очта тора, берсе түбән очтарак дип әйтик инде. Һәм анда түбәнигә бер шундый җәнлек керә. Алар шул җәнлекне чыгару белән мәшгуль булалар анда. Анда анда иллюстрацияләр матур инде, кызык инде дигән. Шул китап башка килде. Кагаз китапмы яки электрон китапмы? Миңа үземә күбрәк кагаз китабы ошый. Кагаз китапның шундый тотып булуы ошый инде. Шул. Татар тотып карамыйча ашамый бит инде шулай. Тормышны үзгәртә алырлык китап. Э, кемнеңдер тормышын үзгәртергә мөмкин, кемнекендер үзгәртмәскә мөмкин. Монда инде шулай ук бик субъектив бу. Монсын да калдырып торыйк. Әгәр дә сез китап язсагыз, ул китап нинди нинди булыр иде дигән. Минем менә хәзерге тормышны мин ничек уйларым турында булган булыр иде инде. Үземнең үткән вакыйгаларны бераз гына, мәсәлән, өстәп, шун э, төсмерләр өстәп языр идем. Мин яза башлаган бар, кайбер э, китаплар яза башлыйсың да, тукталып калам. Иң мөһиме, китап язганда э, көнгә ничектер менә шундый тәртипкә үзеңне тәртипкә тотырга кирәк инде. Э, шундый бер шикләрдә дип әйтик. Көнгә ничәдер сүз язып, шул үземне үземнең тормышта кичкән үзем кичкән вакыйгалар булыр иде кебек. Кайсы китапны сез кадерләп тотасыз? Теге кайсы китап? Ну, ярай да монысы э, Кол Галинең Кыйса Юсуф китабы булсын дип әйтик. Яраткан кешегезнең яраткан китабы, яраткан кеше дип монда ярар, э, якын дусларны да әйтсәк, бай нишләп бит якын дуслар. Китап укый торган дуслар бармы соң алар? Сөйләшкән дә юк китаплары турында аларның ни китап укыйлар алар. Ярар, мин монда үземнең мисалны китерәм. Мөхәммәд Мәһдиевның җыентыгы булсын монда. Без 41 нче ел балалары дип әйтик. Сез укыган беренче китап э, китапка мәхәббәтне ничектер әти уятты. Мәктәп вакытында теге каникулларда китаплар укырга бирәләр бит менә шул. Шуннан берәр нәрсә алып укырга кушкан иде инде ул. китапханәдән алып укырга кирәк иде. Э, һәм мин Лермонтовның шул э, герой нашего времени алдым, алдым инде шуны укып чыктым. Миңа шуны э, ошаган иде һәм күңелгә кереп калды инде. Ул теге әлбәттә беренче мин укыган китап түгел, тик менә шуннан башлысы килә. Сез укыган ахыргы китап. Мин укыган ахыргы китап ул Ян Мартылның Пи тормышы дип атала. Пи тормышы ул Тын океанда кала пи һәм бер көймәдә анда инде тигр була, рангутан, шулай ук гиена, аннан соң зебр инде. Һәм пи үзе менә шулай улымны исән кала, Индиядән чыгып киткәч, Чыгып китәләр алар Индиядән. Корабль бата. Ул инде шул әйткәнчә инде көймәгә күчеп утырырга мәҗбүр була. Аннан соң инде Мексика ярларына килеп килеп төшәләр алар. Мексика ярларына килеп төшкәч, бу инде тигрны ашатып тоткан, тигрны белән бергә дустанә мөнәсәбәттә булмасалар да, инде шундый үзара аңлашып инде бер көймәдә тын океанны кичәләр дә гын. Һәм сау булышканда тигр аңа карамыйча туры ярга килеп терәлгәч инде көймә сикереп кача, китә үз юлы белән. Аңа бик тә шундый кыен булып куя инде ул әйтә шуны, әйтә инде. Мин көткән идем, менә ул миңа борылып карар бер тапкыр булса да аны мине саубуллашырга. Шул, рәхмәт сезгә. Э, өч сорауга җавап булмады.